Salut! An häerzlech wëllkommen bei Lachs Play! Mir si sou professionell, dass mer fir dës Folg kee Skript virbereet hunn an dofir alles improviséieren. Vill Spaass! Nerf this! Hu ech scho vun deem Spill héieren wou ee kann ganz Welten aus Bléck erkundegen? Minecraft.

D'Klötzchen openee stellen, der Fantasie fräie Laf loossen an domat eege Welte kreéieren. Ee Prinzip, mat welchem Minecraft säit 2009 Spiller a säi Bann zitt. Ee Bann, welchem ech mech bis well ganz gutt entzéie konnt. Bei der ganzer Sandbox-Mechanik, bau wat s de wëlls, mir ginn der keng Grenzen, huet mer einfach eppes gefeelt. An dat war einfach e kloert Zil. Eng Story, déi mer eng Richtung an och en Zil gëtt, wisou ech och nach dem honnertste Bewunner eng eege Bud soll bauen. A genau hei kënnt d'Dragon Quest Builders Rei an d'Spill. Déi Rei bitt nämlech mam Dragon Quest Universum eng Spillweis, déi de meeschten JRPG Fans dobaussen e Begrëff ass. Dragon Quest Builders 2 spillt no den Events vun Dragon Quest 2. Nodeems den Hargon an Dragon Quest 2 besiegt gouf, schwieren déi iwwreg Lakaien, déi sech ganz kreativ Kanner vun Hargon nennen, Revanche. Andeems si all Abauer beseitegen an d'Baue vun neie Saache verbidden, erhoffe si sech d'Mënschen duerch Verzweiflung an Angscht kontrolléieren ze kënnen. Ee vun dësen Abaueren ass ären erstallte Charakter. No engem klengen Tutorial a welchem äre Gefangenentransport ënnergeet, strannt dir op enger einsamer Insel, déi net esou ganz einsam ass, mam Lulu, enger Matgefaangenen an dem Malroth, engem jonke Borscht, deen net nëmme seng Erënnerung verluer hutt, mee och am léifste mat de Fäischt schwätzt, maacht iech op d'Rees, déi brach Insel, op där dir gelant sidd, zu ärem neien Doheem ze maachen. Fir dat ze erreechen, musst dir dräi Insele bereesen an dat gesammelt Wëssen an och nei Hëllefer erëm mat heem bréngen. Är Hëllefer kommen natierlech net ouni Weideres einfach mat iech mat. Als éischt musst dir de Bewunner bei hire Problemer hëllefen, fir déi jeeweileg Insel-Storyquest fäerdeg ze maachen. Dobäi lafen déi eenzel Aufgabe vun Insel zu Insel ëmmer gläich of. Op enger neier Insel ukomm, féiert iech äre Wee als éischt ëmmer zu engem Duerf, dat och rinne läit an nëmmen dorop waart, vun iech opgebaut ze ginn. No den éischten Aféierungsmissiounen kritt dir dann och déi éischt Haaptquest fir déi Insel. Bei dësen muss ee soen, dass verschiddener dovunner wierken, als wären si nëmmen do fir d'Spilldauer onéidesch an d'Längt ze zéien. Sou kritt der op der éischter Insel d'Missioun 250 Saachen ze pflanzen. Während dir also brav nei Felder uleet fir Plaz ze kréie fir äert Geméis, brauchen och d'Bewunner déi eng oder aner Baut vun iech. Vun engem Schlofraum, enger Toilette bis hin zu engem Badehaus, ee gudden Erbauer schléit kengem ee Wonsch aus. Fir normal Zëmmeren, sou wéi eng Toilette, kritt der vum Bewunner selwer gesot wéi dat Ganzt auszegesinn huet. Fir déi méi spektakulär Gebaier, esou wéi d'Badehaus, Zeechent Dir ee Bauplang, welchen Iech Schrëtt fir Schrëtt erkläert, welch Bausteng Iech nach feelen. Un der Wierkbänk kënnen dann déi eenzel Bausteng hiergestallt ginn. Pro Bausteen braucht Dir dann awer och déi néideg Materialien. An do kënnt d'Erkunde vun der Welt zum Asaz. Alles wat Dir an der Welt fannt, kann als Material genotzt ginn. Also huelt Iech de Malroth mat an reest iwwert déi ganz Insel fir déi néideg Materialien ze fannen. Dobäi musst der feststellen, dass net alles mat ärer normaler Waff zerstéierbar ass. Dofir hutt der äert Erbauergeschier. Mat ärem Hummer loossen sech ganz einfach Bausteng erëm an hir Basismaterialien ëmwandelen, déi an ärem Inventar Plaz fannen, fir spéider erëm genotzt kënnen ze ginn. Mat den Hännescher. Kënnt Dir eenzel Bausteng ophiewen a positionéieren, wou Dir déi grad braucht? Welchen Entwéckler behaapt huet, dass de Knäppchen, mat welchem ee mat de Bewunner schwätzt, genau richteg ass, fir och domat d'Erbauergeschier ze wiesselen, ass mer och haut nach e Rätsel. Wéi et sech an engem anstännege Rollespill gehéiert, gëtt et och Kämpf, déi et ze bewältege ginn, an déi Kämpf falen zimlech fummeleg aus. Se kann hire Charakter nëmmen normal ugräifen oder fortlafen, fir der géignerescher Attack auszeweechen. Blocken oder eng Auswäichroll gi verzweifelt gesicht. Am Kampf verloosst Dir Iech am meeschten op de Malroth, wärend Dir en erëmlaaft an Iech an Iech stoppt, fir Liewen ze regeneréieren. Als brillanten Erbauer kënnt Dir Iech awer och Rüstungen a Waffen an Ärer Basis bastelen, déi dann Är Ofwier oder Ären Ugrëff steigeren. Niewent der Liewensunzeich an der Sprintleescht komme mer och op d'Hongerunzeich ze schwätzen. Ass déi bei null Prozent ukomm, ass Äre Charakter net méi an der Lag unzegräifen, ouni no all Schlo eng Paus ze brauchen. A mam Sprinten deet een sech och schwéier. Firwat genau Dragon Quest Builders déi Anzeich brauch, verstinn ech nach net esou richteg. Also fir de Realismus kann et jo net sinn. Villäicht ass et einfach gebraucht gi fir dass een e Grond huet, Niewent der Gesondheetsreglementatioun fir eppes kachen ze mussen. Also am Groussen a Ganze wierkt déi Anzeig iwwerflësseg an nervt och e wéineg, wann ee grad näischt ze iessen dobäi huet an ee grad an der Welt um Gaang ass Materialien ze sammelen. Dofir muss een awer soen, dass een einfach vun engem Punkt op een anere mat der In-Game Kaart sprange kann. Sou kann ee ganz einfach vun do wou ee sech grad befënnt sech zeréck an säin Duerf teleportéieren. Oder och mat sengem Umhang vun engem Bierg sprangen an duerch d'Géigend fléien an d'Erkunden vun den Inselen ass eppes dat ëmmer Spaass mécht an iech mat klenge Rätsele belount déi iech nom Léisen mat enger Medail belounen déi ee widderum gen nei Géigestand ëmtauschen kann. Sinn all d'Materialie gesammelt, d'Bausteng oder d'Miwwelen hiergestallt an den Wonsch vum Bewunner erfëllt, dann gidd der mat der Freed vum Bewunner a Form vun sammelbaren Häerzer beloun. Déi braucht Dir fir Äert Duerf opzelevelen an esou nei Bauanleitung fräizeschalten. An och nei Bewunner schléissen sech Iech mat all neiem Level un. Doniewent kënnen déi Häerzer och vu gléckleche Bewunner fale geloss ginn. No all Quest gesäit een dann wéi déi onwiertlech Ruin vum Ufank ëmmer méi zu engem klengen Duerf gëtt an dat mécht ee schonn zimmlech stolz. Yeah! Seht euch nur mein Werk an! Ich habe Feuer gemacht! Ich habe Feuer gemacht! Woumat ech dann och schon zu mengem Fazit kommen, mat Dragon Quest Builders 2 huet Square Enix mat Omega Force zesummen e Spill kreéiert, dat de Minecraft Prinzip mat enger charmanter Story an engem beléifte Rollespill Universum kombinéiert. An obwuel d'Kämpf net den Highlight vum Spill sinn, Esou gesinn déi vum Akira Toriyama erschafe Charaktermodeller fantastesch aus. D'Kärelement vum Spill, d'Bauen, mécht och no 15 Stonne Spill nach Spaass. Fillen sech verschidde Missiounen nach wéi Fläissaufgaben un, esou belount een d'Resultat. Japanesch Spiller si bekannt dofir, mat engem Charakter ze spillen, wou e riseg Schwäert huet an eng Anime-Frisur. Net awer sou bei der Yakuza-Rei oder dem neie Spin-off Judgment. Déi probéieren nämlech e bësse méi realistesch ze bleiwen, och wann et trotzdeem nach ëmmer e bëssen iwwerdriwwe gëtt, wat ee vu japanesche Spiller jo awer kennt. Mat Yakuza 6 koum bei ons 2018 eng vun deenen erfollegräichste rezente Serië vu Sega op en Enn. Wärend d'Yakuza-Rei a Japan immens populär ass a vill Remakes an Spin-offs spendéiert krut, Blouf se bei ons éischter en Nischentitel mat enger méi klenger awer agefleegter Fanbase. An dëser Fanbase ass sécherlech net entgaangen, datt Enn Juni en neien Ofleeger oder souguer spirituellen Nofollger bei eis erauskoum, mam einfachen Numm Judgement. E Grond zur Freed fir d'Fans a fir de Rescht en top Spill fir dat berüchtegt Summerlach? Oder dach éischter eng Enttäuschung, déi de Virgänger net d'Waasser reeche kann? Den neie spillbaren Haaptcharakter ass de Privatdetektiv Takayuki Yagami, fréieren Affekot, deen dofir bekannt gouf, e Fräisproch fir säin de Mord ugeklote Client erwierkt ze hunn. Dëse Client huet sech kuerz dono awer tatsächlech als Seriekiller entpoppt a weider Opfer gefuerdert. D'Scholdgefiller hunn de Yagami dunn dozou gedriwwen, d'Affekotskarriär un den Nol ze hänken. Seitdeem hält en sech als Privatdetektiv grad esou iwwer Waasser, duerch Opträg vu sengen Ex-Aarbechtskolleegen, Bekanntschaften aus der Ëmgéigend a souguer Kolleegen aus der Yakuza, déi en aus senger Jugend kennt, wellech dem Spiller no an no duerch Flashbacks erzielt gëtt. Eis eigentlech Haaptgeschicht fänkt awer eréischt un, wéi de Yagami mat der Beweisermëttlung an engem neie mysteriéise Fall iwwert eng Mordserie un Yakuzas beoptraagt gëtt, bei deem d'Indizie séier an d'Richtung vun dem Yakuza-Clan ginn, mat deem de Yagami nach a Kontakt ass. Well d'Story vun hiren Iwwerraschungen a Mysterië lieft, wëlle mer awer op dëser Plaz net méi verroden. What the. Jiddereen, dee schonn emol e Yakuza-Titel gespillt huet, wäert sech bei Judgment séier nees ganz doheem fillen. Eis Geschicht spillt nees am fiktiven, berüchtegten Nightlife-Véierel Kamurocho an Tokio,

Déi méi Ongedëlleg ënnert iech siefen awer gewarnt, Judgement leet vill Wäert op Story a Charakteren, sou datt ee sech am Spillverlaf duerch onzieleg Dialogboxe klicke muss. Wat de Gameplay ugeet, ass Judgement nach ëmmer e Third-Person Brawler, och wann dëst Spillelement net méi esou allgéigewäerteg ass ewéi bei senge Virgänger. An de meeschte Missioune gi Problemer duerch eng säfteg Kläpperei geléist, an och wann ee just fräi duerch Kamurocho leeft, wëllen all 50 Meter e puer Idioten e Kampf mat iech ufänken. Gekämpft gëtt mat Hänn a Féiss an all méigleche Géigestänn, déi ee bei engem Kampf esou ronderëm leien, oder Waffen, déi ee besiegte Géigner ofhuele kann. Wie genuch ausdeelt, kann dann och situatiounsofhängeg Super-Moves an d'Spill bréngen.

Ganz nei dobäi sinn ausserdeem en Zombie-Shooter an en VR-Game. Trotz alledeem bleift Judgment bei sengem Ëmfang u Niewebeschäftegunge wäit hannert senge Virgänger zeréck, a Serieklassiker wéi zum Beispill Karaoke oder de Kampf Colosseum hunn et net méi an d'Spill gepackt.

Indizie sammelen an Leit bei Interrogatoiren déi richteg Froe stellen a gelegentlech dobäi mat gesammelte Beweiser iwwerféieren. Oder awer Leit beschatten, Fotoen huelen, sech verkleeden, Schlässer knacken an Ähnleches. Zemools den Aspekt vun der Detektivaarbecht bréngt e liichte Flair Phoenix Wright oder och LA. Noir an déi etabléiert Yakuza-Formel. E bësse schued ass awer, datt dës nei Spillelementer gréisstendeels extrem simplistesch designt sinn a weder vill Iwwerleeung nach vill Skill verlaangen.

Als dee chronologesch aktuellsten Deel am Yakuza-Verse wëll Judgement natierlech och ganz modern sinn, an esou ka sech eisen Held ëmmer op säin nerdegen Hacker-Kolleeg verloossen, dee fir heen emol blëtzschnell iwwer Social Networks ka Leit lokaliséieren. Eise Menü ass elo ewéi bei rezente GTA-Titelen an eisem Handy integréiert a mir hunn als neie Gadget eng ferngesteiert Dron, déi net nëmme fir d'Informatiounsbeschafung a Missioune benotzt gëtt, mee och an Dronecoursen untrieden an dofir gepimpt gi kann. D'Judgement fillt sech och allgemeng nach méi geschmeideg un am Gameplay ewéi seng Virgänger. D'Texture si méi knackeg, et gi keng Loading Screens méi fir an e Gebai eran oder eraus ze goen,

Iwwerall an der Stad begéint dir Leit, déi zu äre Frënn gi kënnen, andeems der hinne bei eppes hëlleft, e Gefale maacht oder esouguer einfach just mat hinne schwätzt. Dat bréngt net just Erfarungspunkten, mee jee no Situatioun kënnen är nei gewonne Kolleegen iech hëllefe kommen oder divers Avantagë fräischalten. Aus verschiddene Frëndschafte mat weibleche Charaktere kënnen ausserdeem spéider Dates ginn, wou een zesummen Aktivitéite maachen a sech duerch déi richteg Dialogoptioune méi no komme kann. Ofschléissend kann ech behaapten, dat Judgement nom Motto Qualitéit iwwer Quantitéit kloer manner Content ewéi seng Virgänger bitt, mee wat bleift, ass technesch a grafesch dat Bescht, wat d'Serie bis elo ze bidden hat. An och d'Story brauch sech net ze verstoppen. Fir d'Yakuza-Veterane bréngen den Detektiv-Aspekt a komplett nei Minispiller genuch neie Wand an eng vertraute Welt, an all Neiling, dee fir e Thriller-Drama mat over-the-top Kampf-Gameplay a witzeg Kuerzgeschichten och emol méi laangwiereg Geschwätz-Zeenen a Kaf hëlt, bitt Judgment locker iwwer 50 Stonnen Ënnerhaltung, fir alles ze entdecken. Sou, dat war et scho mat eiser improviséierter Folg. Mir hoffen, se huet Iech awer gefall. Nächste Mount maache mer awer eng kleng Summerpaus, mee keng Angscht, mir loossen Iech net ganz alleng zeréck. Ciao! Ciao! Sou, dat war et scho mat der. Okay. Mir si sou professionell, dass mer fir dës Folg kee Skript geschriwwen hunn. Boah. Mussen eis 6 Minutte gutt notzen, weess de. Mir hunn nëmme 6 Minutt fir ze filmen. Och 3, fuck. Moment, okay. Stretchübungen. Mir kënnen eng Kéier. An dann ass gutt. Net awer sou bei der Yakuza-Rei oder dem neie Spin-Off Judgment, ech hun den Numm vergiess. Japanesch Spill. Sou, an dat war et scho mat eiser improviséierter Folg. Mir hoffen, se huet iech awer gefall. Nächsten Mount maache mer awer eng kleng Summerpaus, mee keng Angscht, mir wäerten iech net ganz zeréckloossen. Ciao! Ciao! Sou, ech hu vergiess Ciao ze soen, nee!